Ta tres or di e tardi, ta ora di dibino miserikòrdia, ta e gran ora di amor, e ora ku nos Señor ta entregá Su Spiritu riba e krus di Kalvario i asina habri pa nos e fuente di bida, e fuente di dibino miserikòrdia, esaki el a revelá na Santa Maria Faustina i konsekuentemente e ta revelashon na nos tambe, ta p'esei nos ta bini pa nos resa huntu e koronia aki na honor di Hesus Miserikordioso. Na nòmber di Tata, di Yu i Spiritu Santu. Amèn.

manera tabata na kuminsamentu, awor i semper, dentro siglo di siglonan. Amen. Kredo, Mi ta kere den Dios Tata Todopoderoso, Kreador di shelu i di tera, i den JesuCristu, Su úniko Yu, nos Señor, ku ta konsebí di Spiritu Santu, ku a nase di Maria Bírgen, ku a padesé bou di Ponsio Pilato, ku a wòrdu krusifiká, a muri i tabata derá, ku a baha di reino di mortonan, ku a resusitá so di tres dia for di morto i ku a subi na shelu ta sintá na man drechi di Dios Tata Todopoderoso. Djei l'e bini pa husga bibu i mortonan. Mi ta kere den Spiritu Santu, santa Iglesia Katólika, komunion di santunan, pordon di piká i resurekshon di karni i bida eterna. Amen. Tata Eterno, mi ta ofresé Bo kurpa i sanger.

Santu Inmortal, tene misericordia cu nos y cu enter mundo. Santu Dios, Santu Omnipotente, Santu Inmortal, tene misericordia cu nos y cu enter mundo. Santu Dios, Santu Omnipotente, Santu Inmortal, tene misericordia cu nos y cu enter mundo. Alabansa na divino misericordia. Diario nuebe shenti i kuarenta i nuebe Amor di Dios ta e flor, miserikòrdia dibino e fruta. Miserikòrdia dibino ku a brota fo'i seno di Dios Tata, mi ta konfia den bo. Miserikòrdia dibino, don estimabel di Dios, mi ta konfia den bo. Miserikòrdia dibino, misterio inkomprendibel, mi ta konfia den bo. Misericordia divino, fuente cu ta manifesta e misterio di Santisima Trinidad, mi ta confia den bo. Misericordia divino, insondabel pa tur conocementu di hende y di angelnan, mi ta confia den bo. Misericordia divino, Fo'i bo ta sali bida i felisidat, mi ta konfia den bo. Miserikòrdia divino mas importante ku shelu, mi ta konfia den bo. Miserikòrdia divino, fuente di milager, mi ta konfia den bo. Miserikòrdia divino, fuente di milager i maravianan, mi ta konfia den bo. Miserikòrdia divino. ta yena henter universo, mi ta konfia den bo misericordia divino cu ta libra hende den persona di e yu eterno di Dios, mi ta konfia den bo misericordia divino cu ta brota for di e herida di Hesus, su curason abri, mi ta konfia den bo misericordia divino. ku ta ku tin bo biba den nos kurason di Hesus pa nos tur, mi ta konfia den bo miserikòrdia divino ku ta duna nos Hesus den Santa Eukaristia, mi ta konfia den bo miserikòrdia divino. Ku a funda Santa Iglesia, mi ta konfer'en bo miserikordia divino, sakramentu di baut ku a prosedé den sakramentu di bautismo, mi ta konfer'en bo miserikordia divino presente den nos hustifikashon pa medio di JesuCristu, mi ta konfer'en bo miserikordia divino durante e ku ta kompañá nos durante henter nos bida, mi ta konfer'en bo Misericordia divino, brasa nos specialmente na ora di nos morto, mi ta confia den bo. Misericordia divino, duna nos un bida inmortal, mi ta confia den bo. Misericordia divino, compaña nos tur ora, tur dia, mi ta confia den bo. Misericordia divino, proteha nos fo'i candela di fierno, mi ta confia den bo, misericordia divino, fuente di salbacion di pecadonan, mi ta confia den bo, misericordia divino, maravia di angelnan, mi ta confia den bo, misericordia divino, legria di santunan, mi ta confia den bo, misericordia divino, Permití nos konosé bondat di Dios, mi ta konfia den bo. Miserikòrdia divino, fuente inagotabel di felisidat i legria, mi ta konfia den bo. Miserikòrdia divino, reskatá nos di nos miserianan, mi ta konfia den bo. Miserikòrdia divino, duna nos bida eterno, mi ta konfia den bo. Miserikòrdia divino, brasa obra di.

den kua nos ta move i eksistí, mi ta konfia den Bo miserikordia divino. Dushi konsuelo di nos kurason anshá, mi ta konfia den Bo miserikordia divino. Speransa di esnan desesperá, mi ta konfia den Bo miserikordia divino. Pas di nos kurason rebelde, mi ta konfia den Bo miserikordia divino. Legria i rekompensa di almanan santu, mi ta konfia den bo. Miserikòrdia divino, speransa semper renobá. Ora nos ta pèrdè speransa, mi ta konfia den bo. Laga nos resa. O Dios eterno, den kende miserikòrdia ta infinito i e tesoro di kompashon ta inagotabel, Wak nos den bo bondat miserikordioso i oumentá bo amor den nos kurason, pa ora nos ta haña nos den situashon difísil, nos no ta desalentá nos i nos ta no ta desesperá, pero ku gran konfiansa nos ta aseptá bo boluntat, ku ta amor i miserikòrdia. O misericordia increibel y infinito di Dios, ken por adora Bo manera Bo merece? Bo ta e corona di Dios Su amor pa nos. Bo ta speransa di tur hende pecador, streanan di cielo laman y tera secu. Un, uní ta kanta alabansa na Dios su miserikòrdia. Ta tresor di atardi, ta e ora di divino miserikòrdia.